Ae age minister policy ka koe whawhonga whoki e ka kai o tanga tapu wha, koe me ne tokanga ma kehe ki ai ka kai o tanga tapu wha, oku ki lae lahe tai me wharea rea, oku na whanga ta langa e ngahi mea kui kai ke fu aonga pe koe ke fu mahu inga, ka koe e more, more ai tai me koe e wharea rea i e ta langa e ngahi mea koe ia koe ke fu loko tau pe i ngahi mea u wha tai mini i oku lahe ange whakawheki ki ia pea more ai pea moe tai mi ka koe anga koe oku lave i Koe wahe ko ia e whaere rea to nga koe wahe lahi a pito. Pa koe wahe me me pa nga tu hau e whunua. I he whenga mare ko ni te uta anoha tonu ki he iki minister ko ia ki whewhakatawa ki to ki ta tu iwata. Ke Re whai ma mua ta na ta na ki he kawe inga ko ni peo tu ta tau mua u pe kai ka koe ka man tu koe koe whehu i ni e pa mi e mua nga whi ma uen ko ta o ha ton pe pa mi he nga whi me a ki ko ia whaere rea to nga. Malo pito tu e tau ma ue pungpungin pe a malo mua e

Malo Peterson, kore pe ke u whanga te e ka kua papa u wha nga ake na. Ke ka kai ka u lawa ki whaete ki whamatala pe ko e ni ke sehu i ko u ke hanga o mai ko i siu ko i ni fuki na oha ke ia e tonga tapu wha ma te tapu rewehu. Ko e whanonga e ka kai o ki i hange o ku lahi e mea ko e ko e wha whekiki. Ai ako no mo o ni o koe ke na u o ngo i o ku iai ha fu aonga. Winga Mate Whaka, a nga kia nau, kia nau to pe koe ka mo to ka inga ai ka kai, e koe ka toa e wahe ai fu kau nga au e koto kotoa i, i wharearea ai kau ai ka lake fu kau nga au e u kompiuta koe wahe ai kau whafofonga wahe ai ka pineti na o sa nga five and life ne na i sang ai ne afi ano ki te ila ko ia ko sa nga au to koto kotoa ai pateti ai ka ai wharearea

Grasshopper kua hanga wahewahe ki o Ahui Whaope ki whai miniti taha katoa pē. Hei ako kua kū, kua kū, ka kūwhia tāria atu o kou mahi nō i reira i he kou o whai e whai ana lai soko i a kou whai kei whiwhia ai he wharearea kei mau whiwhenga tāia e te kimi i he mau kau wharearea. Ka kou, kou whia o atu o kui kai ke makatu unga e palapare mai a koe he nī koe uhi koha, koha toko taha pē ia, kei koha nī ihi. Koe, koe, koe loloto koe whai mea koe ni he koe wharea-rea tonga ko ne hanga o, o a topu mai ai pahinga whakaukau ko eni ki he anga e tau, koe tau, tau whakarere ai, ai wharea-rea nei muri. Aia koe, koe kounga koe a, a muri kou nau hanga ngai aki, kou nau ngai ake nau tou lefu i rea koe au tau ui koe ia koe, koe, koe whakawhepaki, koe, koe oposisini.

He arorewa ia o Whiri ene kapineti, o nau kapineti rewa nau toru ia, pea ko nau toru u nau whakarere e kore anga he aho ni mai. Koe harewa na tula kuo kuo kuo kuo tauhanga o mai mi muri. Ta foki rewa ai fo i kau no pere ia toko hiwa, he ko nau toru ai fo i ai fo i whakawae oe oe oe oe oe whaha e taha.

Tae, ka unu i whanga nei ke tuunga o e wha miri. O ke pehe e lawa e hata mai mo ha wha e o whakarere ha no wha miri maha tuunga i he whakawhepa ki te Uigo Oposisini? Ko e pehe mai pea he tama i ke tau alu ki uta talanga he whinimoto a e tau no wtatoi a Pin Whanau? Na ke ai. Ko sio ki he lau marie ai a o maka tuunga ai a e mea ko e Oposisini.

Pea o Maia ke tau whatu ake a ngahi founga e lawa ai ke whakalere ake pure a nga ke tokoni ki he kakai. Kia koe fwoi ka koe ne kakatou ia. Ka o ka paurewa e hau ai matawai ia ai na mea ke Peremia. Kainga, ko e tau nga wee ne, ko ho mou seni ke ua mai i whakalere ai ko tau pure a nga. Ko e mau wheinga. Kano whakarere ho taupure anga, o ke anga i te whto i moonia oku tuiaki ai, ka nge ko e ni, tau whakapotopoto, tau whaanga aue. Ko e hae mea teke lava pea ke ngata ai, punua te pure anga o whai e toko ni, o ha nge ko e ni koe ne pehe. Kasi alo e ka uku o uku ha foi moko hunu, oku mamahi kia te ia e ne sio atu oku hau ha kau muri o too e pese te hivehiva, o e.

Kia whaahi nga mea o pea te pureanga ke unu ki ai. O una unu pena tou wha whepa ki ta tau e pepe koe ha. Koe palapalea mai ne lau maari e mea ko ia. He kauka kaka i au e tawha ake ta ha. Te ula o ta kaka i na tou whi na tola koe. Te ua aten ke ke ke bo mea pe kai. Na kai ke exi teni me to pukoso e ku pea ki vava ko vava ko ke e o ko e wata tolu. Koe to ai pe e ku pea e wata tolu maka pe ki o lunga o pe he mai whalo tonu.

O koe tino koke nā mai nō ka uhanga ai ko koe ke mahi noke ai. O koe kia ane mea ana tu uhaki o runga maha poini ke wha mā mai ka kai. Koe nā ko tō pia tala mai ke te au ka mata isi ka tā tā taha o kala e nau pia tau taha tolu. Koe poini ia ka ai pe ia ke nehanga o tu uhaka o maia ke mea ke ka kai. O koe kia ane poini ana ke tokoni mai kono whakalere pure a ngā. Koe ne tua wha tonu tonu mai ki mata isi ka.

He kua tupu a ngai a oha whanua o ka pau tene hanga ngawe aki a ngai te whto i monu whakalau marie ko ia koe koe mea whakapoto pe koe tuwha tuwha tata u ke ai e me alanga i moe toko taha ko toko toa pe koe mea ia u tau ke eu ki whakapoto ko no ai koe ke tuwha tuwha a ngawe a pure a nga ke si toka ngai kina hani ihi o ki to lalo hi whange pe koe ni o ulahe kau pisnisia ulahe nau sirini pe nau lava o no

Aia ka taimi kou lau ai he matau me atamai kai process o to atamai e mea ko ia, koe na to lai atamai rere ike ne omai e mea u ne lau. Ka koe foi process ia ko nga lai atamai rere ka hifohifo ia ke loto kovi. O hau ai ki to e mea u ngari vare, moe veve. Koe poini a kou tata ke moti o whakarerei, pea ko whape au ke tau ki si o mo ai, o ik mo ka inga koe tau si atu kana ke wharea rea, tau whewha wa mama aki.

Oku man te owiti o ia e whakataha ai ia. Oku nau hanga e nau tolo siwi e loloa e te rea, tuofiha e te rea, me tuofiha e te whakalongolongo, pea nau nga rewa tala mai pe oku, pe oku hanga e ho o ngahi rea oku whai mo e loloa ho ngahi rea, mo e toutou asi ho rea, o o mai haola mo ha veriu mai kau taha. Tuo tolo pea nau ma u koe oku ika i te o ke whawhe paki, oku turi koe me he whakataha lahi ko ia. He uhi koe, koe ma mawha. Sio ka whai lao koe, whakataha koe ia koe tolu ke taha. Kau ka whakamora panga taha e te koe te kio mai koe panga tolu maa. Koe lao ia kau taha. Tapa upi te mea koe whakawhi paki noa ia he koe tuo, taha tuo wa to tolu pe kuri koe me whakataha koe ia. Sio, pia sivi re mau tolu e minite ono koto koto api. Pia ana lai so i rewa oi tala noa ia pe kohai o kune hanga o mai ha mea urerei, moe mea koe veve,